nemiwo ana sam muri sing but tiri kunzwa muchiti une kasoftas kandoda ani manje ane kasoftas kaunoda ukuona chii romi handitaure dzemabhebhi newe haa kinga one problem yatinayo muno muzimbabwe ndeyekuti sing people you don't like each other king chirungu chenyu muri kuti kudii kwemi saka mukuedza kuti vanhu vari singwa vadanane haa semu haungatadzawo kunzwa masimbo edza ndataura dai une bhebhi rai kudzidzisawo chirungu haa king musandizvimbisa handisi sing zvekudaro ndotombopota ndichitomborwa tumapiece job mudzimba dzenyu zvitori nani pane kugara
king munodiwa nani nezvamuri izvozvo moti hamuna ndebva apa muna mari apa munorara pasi futi apa kutsvaga bhebhi kuri tokunetsai futi Hawe mfana hakungondiudza zvoti nditsvage baby kana zvaungofanira kuudza baba wako kuti chimboendai munohura. Ah Sam, mbanje dziye dzawarowa dzakukushandisa manje. Wane 3 minutes ipapo wakangostika kunge foni yeItel.
Ah ukona chiRomeo, uri kungodhisa hako itel ka, but itel foni yangu fana neZanu PF. Mune muchingohubura ichingotonga chete. Iwewe neItel yako neZanu PF yako chisarai panapa, inda kuenda padheni kunorara.
haa king kunorara kupi kwamunotaura mi maakumboenda ka unomubhipa gamu haa gore nori muchapera mari nekufonera munhu ari kudurban haa king musanditsoma imimi mani nemanakidziro anoita hope unoona mbuya wako achisadza tamuroi hayo romeo agunotamba namwe zvakanaka chasara ipapa kungokupa mudabwa chete haa king haisi mhosva yangu sha munhu wese ari kuziziva kuti mbuya wako akadonha murusero haa romeo vane kuno kumune problem munhu akamukira makusenseni kuti agadzire mbeu dzake ainonodyara kumunda maakutomuti muroi
saka semu yo ukuedza kutaura kuti chibage chomunda kweni chakadyarwa nemunhu akapfeka hembe achimere here a ah, romeo ambotaura zoti achimere ndiani saka sembu yako vakanga vasina kupfeka hembe
king inyaya yekuti nezuro kwaipisa sezvo anga ari manheru vaifunga kuti chero vakabvisa hembe hapana aivaona semu chokwadi achiputse ukama shamwari taura chokwadi haukona chiromeo chokwadi ndochandiri kukuudza mbuya vangu havaroi
semu handisi musitena hangu but nyaya iyi ndakainvestigata ndakaipedza semu shaka nemaonero angu ka sezvo mbuya vako vaida kuenda kunotenga grosari ravo repakrismasi ka asi nekuda kwebhajeti yavo vaida kusevha mari yebhazi ndokufunga zvekuteremuka nerusero rwavo vakananga kuharare kuteremuka nechisero vakananga kupi king kana muchiri kuda kutaura neni ka siyanei nenyaya iyoyo ko mbuya wacho ndevako here wangu ka chero wakabva pana paukanditsamwira ka asi kana ukasvika padheni pako ka usazokangana kuudza mbuya yako kuti kana vakuzosimuka futi nechirusero chavo ka chiecheka ngavasazokangana kuisa futengi iyo mupfana romeo vhara gaba rako zvesonisa ndakuzora mudabwa so
haa semu usandijairira handisi mbuya wako ka vaida kuita kwakaucha love yekuda kudzidzira kuroya haa king baba rega ndiende paden pangu zvekuramba ndichitaura newo handichada haa wangu ka take road and make dust haa rega ndiende kumba shuwa vamwani mune shavi shuwa maswera sei moms asi haugone kuti hani chero kuti sweetheart zvako uh, asi romeo atorara here
mwana wako arara asi wanga uchida kuya kuzondiona here i manje makati romeo mwana wangu isi takaenzana zvobuda here
Sam, wakatanga kudzungaira rini? Asi hausati wandisuwa here? Uchaya kuzondiona rini? Ah, alright, ndichaita plan kana ndabva kuchikoro mangwana. Ah, honey, watoone two weeks usina kumbondiona. Chiita uye undione. Iyo Sam, uya kuno izvezvi? Ya, tozotaura hani, ndashedzwa na baba. Asi ndimabika here nhasi?
Mama vako vabuda nhasi, vaenda kuchechi, vanodzoka mangwana makuseni. mangwana haa tumachechi twekumasowe twana njobo tunonetsa saka imi baba matovasiya vachienda vega haa same asi wangochida kuti ndivatsvagire gadbord here ha baba saka imi moms mutovatrust kuti varare kusango vega iyo same ukuti zvabikwa nambuya vako here idya wakanyarara ndisanda kupa mudabo wepapa haa inini baba handitembi nambuya vanoroya iyo mfane kutseke wanzwa mhani iyo saka vaedza kutaura kuti amai vangu vanoroya haa baba handina mbodaro ini but vanhu vemaraini ndovari kudaro iyo semu chibva wasiya sadza iroro izvezvi zvivindi zvako ndezvee zvinokupa kudya sadza rabikwa nemwana wemuroyi futsek mani bve papo ndisati ndakupa mudabwa haa saka baba sai mutaura kuti muda kuti ndirara nenzara here iyo mfaneyo inharo redzi ende unorara izvi so ndisati ndakupa mudabwa
so that day riya tinozopedza conversation redu nekuda kwemeditation dzeye dzishona haa ah, junior njobo iyi nyaya mahwani sha
wangu nyatsonitaurira kuti chii chikazokupa kuti udanane namoms warumika iwe jj wakaita kunge ndini ndakatanga nekudanana nemukadzi wemunhu zvopaunetsa haa ah, wangu ndiwe kutanga kudanana namoms weshamwari yako ndangofanana nekuti ndimoms wako uri madhafaka chete iwe haa king dema mutori mumwe matondibatsira kusova nhau idzi kwete ngondiudza zveumotherfucker zvinei nemimi
iwe shaiwe usanyepere udzingaira chingoenda unoudzwa kuti andichadodanana nemi iyo junior njobo momzi yarume iwawo inzwisise iyo ndakatosvika ikoko yachitotaura nyaya yondiita nyaya yehombe haitombobvume zvekurambwa zvakutaura iwewe